Юкмы без бүген тапшыру? Мин әзер, мин әзер, Давай, мин все, әзер. артистлар уже сине көтәләр. Кемнәр? Кемнәр?
Артистлар уже сине көтеп тора башладылар. Артистлар көтәләр. Кемнәр анда беренче кем? Беренче Асаф Валиев килде.
Кем?
Асаф Валиев. Исәнмени әле ул? Исән икән. Иптәш режиссер, безнең бит тапшыру Йолдызлык сере дип атала, исемдә калганнар дип түгел, сез бигрәк инде. Так, күп сөйләшеп утырма, Асафны үзең кертә. Аңладым, аңладым. Асаф Вәлиев керегез әйдә. Все, все без әзер, пашаларыбыз хәзер. Исәнмесез. Исәнмесез, Асаф әфәнде. Исән-сау гына Исән-сау гына, килеп исән-сау. җиттегезме? Аллага шөкер. Ялмаймагыз, ялмаймагыз, көчәнмәгез, пока әле камералар төшерми, ярыймы? Ярый. Үзем әйтермен. Яхшы. Ярый. Утырыгыз, Асаф абый. Сеанс соңына килеп җиткәч, әйбәт иде. Нәрсә белән килдегез? Трамвай белән, трамвай белән килдек. Мин шулай дип уйлаган идем. Мин шулай уйлаган. Асаф абый, әле пока камералар төшерми икебез генә булган вакытта минем шәхси бер соравым бар сезгә, каршы килмәсәгез. Әйе. Мин инде сезне 20 еллап, бәлки инде 25 еллап беләмдер, үземне белә башлаганнан бирле, шулай бит инде. Сезнең башыгызда һаман да шушы ук эшләпә. Гафу итегез, бу эшләпәне салып караганыгыз бармы сезнең? Ничек? Ничек? Эшләпә бит инде баш киеме. Баш киеме ул киелә. Киелгәч салына. Салынгач тагын киелә. Киелгәч тагын салына. Шулаймы ни?
Шулай. Мин тагы үземне шулай туганмын дип уйлаган идем. Асаф абый, ышаныгыз миңа. Чыга алмаган булыр идең эшләпә белән. Шулай бит. Булдыгызмы сез?
Булдык без, булдык әзер. Әйдә, төшерә башлыйк инде, әйдә.
Ярый, хәзер тавык фермасын гына ябып куям да төшерәбез, ярыймы? Мә, бүтән салмагыз, все. Так, камерлар әзер, утлар әзер. Өч, ике, бер, башладык.

Туксанынчы, туксан бишенче, ике меңенче елларда иң популяр җырчыларыбызның берсе идегез. Мин әле хәтерлим, сезнең шундыйрак инде хитларыгыз, җырларыгыз бар иде. Гитара дигән, мин хәтерлим, аннан соң инде популяр җырыгыз килеп чыкты. Трамвайчы кыз дигән җырыгыз, аннан соң тагын гитара, трамвайчы кыз дигән җырыгыз бар. Тагын нинди җырларыгыз бар иде әле? Минем җырларым бик күп бит, Айдар. Менә мәсәлән, Гитара дигән җырым бар. Трамвайчы кыз дигән җырым бар. Трамвайда гитарачы кыз. Гитарачы трамвайчы кыз. Трамвайлы гитара дигән. Все аңлашылды. Бик зур рәхмәт, Асан абый. Җырларыгыз бик күп икән. Бик күп һәм мине алдагы соравым, Трамвайчы кыз дигән җырыгыз кемгә атап язылган җыр? Әлбәттә, Алсу Хисамиевага әйтте. Менә, менә, мин аны шулай дип уйлаган идем инде. Бар иде бит, мин әйтәм, шундый чаклар, кесә тулы курчаклар, бик популяр чакларыгыз бар иде. Эх, бар иде, яшь чаклар, бар иде, рәхәт чаклар. Рәхмәт, рәхмәт. Азагы инде безгә кунакка килгән һәрбер артистыбыз инде үзенең хитовый җырын башкарып китә. Әйтегез әле, кайсы җырыгызны башкарып китәр идегез микән үзебезнең мөхтәрәм телевизор караучы дусларыбызга? Яңа җырларымның кайсын җырлыйм микән? Трамвайчы кыз. Гитараны җырлыйм микән? Соңга саба би, гитараны җырлар идегез дә, гитарагыз юк бит. Эй, Айдар, алай димә. Минем гитара һәр вакытта да үзем белән йөри. Үзегез белән йөри. Әйбәт, әйбәт, әйбәт. О! Азам абый гитарагыз кешерәйгән бит. Еллар узган саен гитаралар кечкенәя икән ул, Айдар. Аңлашылды, аңлашылды.
Бу гитара белән бу шляпа белән сез прямо мексиканецка ошап калгансыз. Шулаймы? Әйе.
Әле минем шундый яңа җырым да бар. Шулаймыни? Әйе. Алайса без әзер тыңлыйбыз. Киттек Аса Валиевтан өр-яңа җыр. 90 нчы елда чыктым мин сәхнәгә.

Но, дальше кем анда безнең? Так, безнең анда икенче, так, кем әле? А, Филүс Кахиров. Көй тимде.
Хөрмәт дуслар, бездә бу кунакта Татарстанның ат казанган артисты алтын тавышы Филүс Кахиров каршылый әле бергәләшеп.

Җырларга, җырларга һәм тагын бер тапкыр җырларга кирәк. Әгәр дә мин синең шикелле җырлап җибәрсәм, миңа да Татарстанның атказанган исемен бирәчәкләрме? Әйдә җырлап күрсәт әле. Синең җырыңны.
Әйдә. Кайда син?
Монда мин. Тыңла. Кайда син, тавыш бир, кайда җанымны өзмә, әй җаным.

Туган көн. Бушатабыз, бушатабыз, Рөстәм Нургалиевич. Киләбез, киләбез, җырлыйбыз. Барысын да эшлибез. Әйе, чакыру. Сәлам әйт.
Рөстәм Нургалиевичкә сәлам әйт. Рөстәм Нургалиевич, сезгә Асаф Валиев сәлам әйтә. Кая бер сөйләшим әле Рөстәм Нургалиевич белән. Алло, исәнмесез, Рөстәм Нургалиевич, туган көннәр белән сезне. Килеп җырлап китәм, бушка. Таныды. Таныды, таныды.
Инде Асаф абый утырып кына тор инде, пожалуйста. Марат, президент чакыргач барырга кирәк. Аңладым, аңладым, Филүс, безнең инде мөхтәрәм телевизор караучыларыбыз көтәләр синнән тагын бер генә куплет булса да җыр, ярыймы?

Татарстанның ат казагы бәндәсе Филүс Таһиров. Так, Филүсне төшереп бетердек. Төшереп бетердек, Филүсне бетердек. Әйбәт килеп чыкты. Әз генә пауза хәзер, я. Әз генә пауза, әз генә пауза аңлашылды. Азамай менә шулайрак гына. Артист тормышы бу заманда шундыйрак. Кайда чакыралар, кайда шалтыраталар, сразу чыгасың да чабасың, малай. Вот. Эй, Айдар дустым, шалтыратсалар, чакырсалар, чыгып чабар идем әле.
Чакырмыйлармы? Чакырмыйлар шул.
Оныттылар.
Оныттылар.
Соң инде Азап абый, элеккеге мин әйтәм, популяр булган вакытта капчыклап, капчыклап акчалар эшләгәнсездер, җитәдер инде? Алай димә, Айдар. Элек бит акчалата бирмиләр иде. Элек менә кайда җырлыйсың, шуның продукциясе белән түлиләр иде. Менә нефтяникларда җырласаң, бензинләтә бирәләр иде. Э, колхозда җырласаң, тиресләтә. Э, птицефабрикада җырласаң, күкәйләтә. Әле менә э, ун ел элек э, авыл советы министрының юбилеенда җырлаган өчен Бирелгән ике камаз бәрәңге дә бетеп килә инде. Бит инде череп беткәндер инде, Асылай, сез бигрәк инде. Әйе, Саклап әйе. ятасыз ике камаз бәрәңге дә. Һәм инде мин әйтәм, өйләнә дә алмадыгыз инде, шулай бит? Булмады шул, Айдар, булмады. Шәхси бер сорау бирим әле тагын бер, Асылай Әйдә абый. әле, әйдә. Менә Алсу Хисамиева белән ничек килеп чыкмады соң? Сөйләгез әле. Әй, Айдар, сиңа гына сер итеп сөйлим инде. Мин бит Алсуны ресторанга чакырган идем. Ну, тәкъдим ясарга. Ну, балдак алып куем әзерләдем. Әйе, ресторанга килдек. Первыйга заказ бирдем. Ресторанга. Әйе, ресторанда борщ. Ресторанда. Әйе. Второйга заказ бирдем. Бәрәңге буламыгы котлет белән. Ресторанда. Әйе.
Компот.
Компот. Ресторанда.
Әйе.
Инде компот чыгаргач, Алсу кызлар бүлмәсенә кереп китте. Инде помадаларын төзәтергә анда. Хатын-кызлар припудрить нос. Әйе, әйе.
Мин инде бу вакытта балдакны чыгарып әзерләп куйдым. Шуннан?
Әйе. Көтәм.
Алсу юк. Бер сәгать көтәм. Алсу юк. Счет чыгардылар. 7850 сум. Алсу юк. Минем кошелегым өйдә калган. Алсу юк. Ну, шуннан нишләдегез инде? Шуннан гитарамны тартып чыгардым да, Ла шара о дип җырладым да, ресторанның бөтен савыт-сабасын җуып бетердем дә кайттым да киттем. Эй, Асаф абый. Начар булган бу, начар булган. Сөйләшеп бетердегезме?
Булды, булды, булды. Сәү булды. Әйдәгез, ха, өченче артист керәсе. Кем анда безнең? Э, Фирдүс Тимаев.
Кит инде.
Җәмәгать, бездә бу кунакта ну мишәр егетем, менә дигән тамада егет, банкетчы һәм инде җырчы егет. Фирдүс Тимаев, ха өйләндерәм мин сине. Өйләндерәм мин сине хәзер. Назар Фирдүс! җайлап, җайлап, тынычлан. Студияне җимереп бетерәсең, кил монда. Кил, җайлап кына кил. Җайлап кына кил, отыр. Отыр, исән сагына килеп җиттеңме? Олыга шөкер, брат. Молодец. Кара әле, Фирдүс.
Синең монда бер пачка акчаң төшеп калды. Туйдырды бу кеше. Ник?
Сигезенче пачка төшә дә кала, төшә дә кала. Шулаймы?
Артык акча салдырып булмый. Рәхмәт, Асаф абый. Анлашылды. Рәхмәт белән тамак туймый шул, Фирдүс.
Акча белән дә тамак туймый, Асаф абый. Тамак туйсын өчен ашарга кирәк.
Кара әле, э, Фирдүс, э, өйләнәсе иде. Туйга сине тамада итеп чакырсам, Дусларча күпме сорарсың икән? Бу минем хакымда.
Әйе.
Синең аркылы булгач, йөз мең. Йөз мең.
Киләбез группа белән эшлибез, алып барабыз, алып кайтабыз, алып китәбез, эшлибез бөтенесен дә. Тәки өйләнеп булмас ахрысы.
Киттек. Фирдос белә бит инде, син безнең инде татар эстрадасының миллиардеры, миллионеры шулай бит инде. Ничегрәк синең эшләр, концертлар барамы? Күпме концертлар, ничегрәк банкетлар? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Ага. Былтыр бераз авыррак булды. Әйе. Елына 360 кына концерт куйдык. Ә быел?
Быел бераз арттырырга Алла бирсә исәп. Күпме? Э, ну, 366 булсын. Ага. Банкетлар бар тагын. Банкетлар бар ие.
Кояш чыкканчы банкет, кояш баткач концерт. Ага, молодец, Элдаш.
Нәрсә булды, Азап абый? Күзгә акча исе керде. Итәр режиссер.
Әу. Шушы Фирдүс килеп китсә име, ат табыны үтәмени? Әйдә студиябез сүртеп алдыгыз әле, пожалуйста, тузанга батты бөтен җирә. Ә техничканы кертәм. Давайте техничканы кертегез. Мәрвә апайны. Азап абый, әйдә болай терәбез. Хәзер мин сиңа смета төзим, ярыймы? Туйга смета төзибез, әйдә карап тор. О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя

Аланнан аякларны үзегез чакырдыгыз җуырга, үзегез монда җәелешеп утыргансыз. Чист кит әле моннан дими сиңа җыештырып йөргәнне күрмисеңме әллә? Чисте йөрделәр монда тузан туздырып. Бөтен нәрсәне пычратып бетерәләр, әле генә җуып киткән ием бит әле. Кара әле, Айдар, кем соң бу? Бу безнең җыштыручы Марфуга апай. Борчылма, шундый ут, кызу канлы хатын-кыз. Шулаймыни?
Ошадымы әллә?
Болай ничава күренә үзе. Һә, карап тор.
Хәзер таныштырам мин сине, кырыгына китеп тор әлеме? Чак. Кара әле, Марфуга апай, үпкәләмә инде син. Марфуга апай, Нәрсә булды? синең мужик бармы әле ул?
Юк шул мужик Айдарыным юк шул. Ник нәрсә булды, Марфуга апай? Катты!
Бәхетенә чыдый алмыйча катты.

Сез минем белән буфетка барып берәр чынаяк кәхвә эчәргә каршы килмәссез микән? Бутерброд беләнме? Бутерброд белән. Колбасасы бармы?
Колбаса белән, сыр белән. Аны сразу шулай дип әйтәләр, Асавчик, киттек әйдә, киттек.
Ярый, озаттык боларын да. Хәмидә, хөрмәт дусларыбыз, йолдызлык сере тапшыруы дәвам итә. Һәм инде шушы студиябезгә чакырасыбыз килә үзебезнең тагын бер җырчы егетебезне, барлык кызларыбызның, барлык әниләребезнең, барлык әбиләребезнең йөрәкләренә үтеп кергән бик үзенчәлекле егет, Радик Юльякшин бездә кунакта! Зур рәхмәт! Зур рәхмәт, брат! Сәлам! Сәлам! Исән-сау гына кайтып җиттеңме? Кайдан килдең? Мәскәү, Уфа, Казан. Компрессорный.
Ә, компрессорда аңлашылды, аңлашылды. Ә, ә, Радик, шундыйрак иде беренче соравым. Ә, сиңа Радик дип эндәшсәм җайлыракмы, Элвин дип эндәшимме? Борындык.
Аңлашылды, аңлашылды. Борындык, борындык. Карале, борындык. Син бит инде безнең татар эстрадасын тиз генә яулап алдың, Уфада тудың, Мәскәүдә иҗат итәсен, Казанда акча эшлисен дигәндәй. Һәм инде шундыйрак соравым бар иде, син бик үзенчәлекле, сине халык ярата, ни өчен сине барлык тамашачылар ярата? Чөнки мин матур, мин матур киенәм, мин матур җырлыйм, шуңа күрә яраталар. Бөтен йолдызлыкның сыры инде синең матурлыгында. Әйе. Аңлашылды. Менә шундый бер шәхси соравым бар, менә бу матур пиджагыңны Кайсы кибеттән сатып алдың? Әйт әле безнең телевизор коручы дусларыбызга. Бу минем бабайның көтү көтә торган плащы. Алдым да өстәл кырыендагы чукларны кисеп тектем дә. Аһа.
И шушындый матур костюм килеп чыкты. Әйе. Әйбәт, әйбәт, әйбәт, әйбәт миңа ошый. Саба той атлары шикелле әйбәт. Әйбәт. Һәм инде футбол көн ялтырап тора, монсы кайсы кибеттән? Футбол көне үзем тектем. Үзең тектек? Әйе, монсы пыяла.
А, монсы пыяла.
Ә чалбар? Чалбар әтинеке. Аһа.
Ә берцы? Берцы абыйның армиядән кайткан берцысы. Алдым, буядым. А? Һәм инде шундый әйбер килеп чыкты. Аңлашылды, аңлашылды. Һәм инде тагын бер, тагын бер, тагын бер шәхси соравым бар. Э, э, Бурындык сиңа. Син бит инде бик үзенчәлекле прическалар ясап йөрисең, шулай бит инде. Кем, кайсы студияда, кайсы парикмахерская ясыйлар бу шушындый креативный прическаны? Бу парик. Ә мин аны үзеңне чәчең дип торам. Моны төрле формага кертеп була, шулай бит. Ә, Болай да, болай да, болай да. Ага. Ничек теләйсез шулай? Менә, менә хөрмәтле дуслар, менә инде хөрмәтле телевизор каршы дусларыбыз. Һәм инде тагын бер, тагын бер сорау, тагын бер сорау.